Virun der Tëlee e schéine gudde Mëtteg hei aus der neier Avenue vun der Militärparad 2015. Et ass ee vun den Deeler, deen d'Traditioun op national Feierdag ausmécht, jo, deen och u senger Plaz am Laf vun den Zeremonien net geréckelt krut an domat eng Pièce maîtresse op dësem 23. Juni duerstellt, wéi gesot, d'Militärparad, déi mer déi nächst Stonn iwwer hei wäerten diffuséieren. Eng Parad, déi awer kloer net méi e reng militäreschen Aspekt huet an dat gesi mer och am Laf vun der nächster Stonn. Mee wou och d'Rettungsservicer, d'Police, d'Giischtecher, d'Rout Kräiz, d'Douane, verschidde Museken an dëst Joer dann och Krichsoldtimer mat derbäi sinn, dass dann och absënns dësen siwenzegsten Anniversaire vum Enn vum Zweete Weltkrich, deen hei an der Parad säin Néierschlag fält an deen vill wäert dobausse vun Iech vum Public bemierkt ginn. Ech sinn net eleng fir d'Commentairen hei ze ginn, ech hunn natierlech Experten u menger Säit. Vun der Arméi ass dat zum engen de Lieutenant-Colonel Paul Nilles. An de Christopher Schuh vun der Administratioun vun de Rettungsdéngschter, Chef vum 112. Wéi gesot, si si mat derbäi. Schéine gudde Mëtteg, Dir Hären, Iech. Mir hunn d'Wieder hei bravéiert, kann ee soen. Mir hunn et awer och gutt. Et huet opgehale mat reenen. Dat ass elo dat Flott un där Militärparad, fir dat och hei kënnen z'erliewen. An mir gesinn elo en éischten interessanten Ament, Lieutenant-colonel Nilles, wat geschitt do? Et ass a sech en Ofschrécke vun den Truppen. An zwar an sech, wann een esou wëll, salopp soen, vun de Cheffe vun den zwee Corpsen. Jo, gudde Mëtteg. Ganz genau, Dir gesitt elo de Chef d'État-major vun der Arméi an den Directeur général vun der Police, déi d'Front ofhuele vun den Truppen an dann op d'Arrivée vum Minister waarde ginn. Genee, wëll déi aner Éieregäscht, déi si schonn zum gréissten Deel hei, déi verschidde Ministeren. Dat gesi mer nach op der Éierentribün, déi ass ganz gutt gefëllt. D'Busse kommen Direkt vun der Philharmonie erof. De Kommandement iwwregens vun dëser Parad huet de Colonel Yves Calmes, hien ass selwer Kommandant vum Centre militaire. Also ënnert sengem Kommandement geschéien haut déi eenzel Uerderen, geschitt haut dat, wat Der alles hei an der Neier Avenue gesitt. Et ass wéi gesot elo e Waarden a sech e Moment, Här Nilles, wou op d'Arrivée gewaart gëtt, natierlech vum zoustännege Minister, de Verdeedegungsminister, den Etienne Schneider, an duerno dann de Staatschef. Et gouf e liichte Retard, mee ech mengen da mir géifen dat nach iergendwéi opgeholl kréien. Wéi arméiméisseg ass dat hei duerchgeplangt vum Timing hier? Ah, normalerweis misst dat elo awer nach eng Kéier séier opgeholl ginn, datt mer gutt virukommen. Wéi vill Leit gesi mer elo schonn do stoen? Dat sinn déi eenzel Pelotonen vu Police an Arméi, déi a sech am Garde à vous, am Porte arme stinn. Jo, Dir gesitt elo en Détachement à pied. Dat sinn Detachementer vun der Police a vun der Arméi. An am zweeten Deel vum Defilé, do gesi mer dann och nach déi motoriséiert Gefierer, déi sech dobäi kommen. Dat ass an sech elo e stateschen Deel. Dat ass de stateschen Deel, deen elo ofspillt an wou den Héichpunkt wäert sinn, wann d'Trupp hiren triple Vive dem Grand-Duc ausdréckt. Repolisez les armes, dat ass esou vill wéi mir mir waarden. Mir kënnen eis nach e bëssen a sech op dat gedëllegen, wat dono da kënnt. Jo, d'Truppe kënne sech domadder e bësse relaxéieren, fir deen nächste Mouvement, deen dann erëm sech wäert ubahnen. Hei gesi mer schonn am Hannergrond a sech Fändelen, déi net direkt vu Lëtzebuerg sinn. Dat sinn, dat hate mer schonn annoncéiert, dat si Fändelen a sech vun de sougenannte Siegermächte, déi do stinn, respektiv dann och vun aneren Arméien, déi hannendru stinn. Nee, dat do si Fändele vun eisen ale Bataillonen, déi opgeléist goufen, a vun den Anciens Combattant'en. An déi aner Fändele vun den Alliéierten, déi kommen eréischt méi spéit am Defilé. Nodeems dem Här Minister e Rapport gemeet ginn ass, inspizéiert hien d'Truppen a begréisst D'Arméi wëll dat och esou volleksno wéi méiglech gestalten. Dat ass Eech haut jo och gelongen. Et si vill Leit hei, Här Nilles, an dofir ginn och déi Annoncen dertëscht gemaach a sech. Jo, fir eis ass den 23 Juni ass natierlech e wichtegen Dag an an dem Zeremoniënliewen vun der Arméi. Domadder drécke mer eis Referenz dem Grand-Duc an der groussherzoglecher Famill aus.

Déi Phas vu Rou, déi war, déi si ni ganz laang, Här Nilles, oder? Nee, déi sinn net laang. Dat geet da virun. Dat erméiglecht och, fir datt een och konzentréiert bleift fir den nächsten Evenement, deen usteet. Alles an allem kënne mer soen, dass d'Arméi mat knapp 200 Leit vertrueden, 198 fir genee ze sinn, a mir gesinn herno dann och nach 18 Militärgefierer, mee dat ass a sech an deem Deel vum Defilé, deen dee rullt, deen dann net méi statesch ass. Genau sou, elo gesitt Der de Colonel, Kommandant vun den Truppen, de Colonel Colmes, dee lo dem Minister melle geet. An dann och d'Revue vun der Trupp mécht. De Minister Etienne Schneider huet et fäerdeg bruet, d'Sonn hei matzebréngen, nieft der bloer Luut. Ganz richteg. Am Won Nummer 21 an hei gesinn. Ech ka mer virstellen, datt dat awer relativ och Relatioune musse sinn, déi déi no sinn tëscht engem Minister an den eenzelne Chefs de de corpsen, fir jo datt do awer en Echange besteet an datt d'Informatioun awer och op politeschem Plang aus Ären Corn fir d'Arméi lo fir Eech weidergereecht ginn. Jo, de Paul, de Minister, gëtt eis jo seng politesch Direktiven an den Generol ass zoustänneg fir déng Direktiven dann bei eis ëmzesetzen. Sou, hei hëlt en d'Front of an geet och de Fändel saluéieren, wa mer bis op där Héicht sinn.

Eng vun de Musiken ass déi hei wäert spillen, déi sech och an sech e Support gesicht huet. Mir héiere grad Salut à Luxembourg, geschriwwe vum Edmund Patzke. Eng Militärmusek. Herr Nehles ass net nëmmen do fir schéi Weisen ze spillen. Dat ass, dat huet och schonn seng Ursaachen, firwat d'Musiken do sinn. Dat ka jo natierlech och motivéieren. Dat kann a sech, jo, d'Truppen an e gewëssenen Zoustand och versetzen. Jo, d'Militärmusek huet engersäits als Missioun fir och déi ganz Zeremonien ze encadréieren An anerersäits gëtt se och, dat gesitt Der da vläicht herno, gëtt se och de Schrott u fir d'Trupp, déi defiléiert, fir datt se alleguerten am Schrott bleiwen, wat och e ganz wichtegen Aspekt ass. Mee wéi genee al aner Carrièren beim Militär ass och an der Militärmusek reegelméisseg Prouwen ugesot. Kann ech mer virstellen, bal dag deeglech och muss ee wierklech en reell gudde Musiker si fir kënnen do integréiert ze ginn. Et muss een e gudde Museker sinn an d'Militär Musik huet och reegelméisseg de Weekend Optrëtter. Dat net nëmmen an engem Cadre militaire, mee och a fir zivil Organisatiounen. Vill auslännesch Gäscht och hei hannert de Barrikade. Vill Leit mat Kanner, déi an d'Stad komm sinn, fir et hei ze kucken. Ass natierlech en enorm spektakuläert Bild hei an eppes anescht, wann een dat nëmmen an der Zeitung gesäit oder vum Héiere soen. An dech och gutt, kann ech mer virstellen, Här Nilles, fir en Image vun Arméi a Police. wat hei a sech presentéiert gëtt. Den 23 Juni ass eng vun de Méiglechkeeten, wou mir en ëffentlechen Optrëtt hunn, nieft eiser Parad zu Dikrech, déi dëst Joer den 18 Juni war, déi eigentlech eis Nationalfeierdag alaut. Elo gesi mir d'Arrivée vum Här Xavier Bettel, Premier Minister, an déi vum Här Mars Di Bartolomeo, President vun der Chamber. Duerno erwaarde mer d'Arrivée vun der Grande-Duchesse Maria Teresa an der Grande-Duchesse Héritière Stéphanie. D'Truppe bleiwen och am Porte des Armes stouen. Wivill Übung stécht hannert deem Exercice Défilé hei? Bah, ech menge mir trainéieren dat heiten eng Kéier virdrun an dovunner virdrun gëtt awer relativ regelméisseg um Härebierg awer déi ganz Driller trainéiert, fir dat d'Leit awer an der Übung bleiwen. Dat leeft also iwwert d'ganz Joer iwwer, maachen se däers Training. Gesi mer dann nom 21 den 20 kommen. An Dir gesitt, d'Leit si gutt agepaakt, mee ja. fir den Ament kann een sech e bëssen der Sonn erfreeën, déi den Ament hei ass. Voilà. Elo kënnt de Staatsminister, deen hëlt d'Front net of, dee geet direkt op d'Tribün. Firwat déi Bedeitung, datt just de Verdeedegungsminister a sech d'Front ofschréckt, ofhëlt? De Verdeedungsminister huet am Ressort d'Arméi an och d'Police, an dofir hëlt en dann och d'Front of vun deenen zwee Corpsen. De Staatsminister ass net direkt. am Ressort vun der Arméi a vun der Police involvéiert. Éischte Bierger vum Land, Mars Di Bartolomeo, wou mer de Moien eng ganz emouvant Ried héieren hu vun him an der Philharmonie. Wichtege Weekend natierlech fir déi eenzel Autoritéiten. E wichtegen Ament och hei an der Neier Avenue natierlech fir present ze sinn. Dat sinn natierlech alles gutt Kolleegen a Frënn dat doten, déi saluéiere sech net militäresch. An se ginn natierlech begréisst vun den. Schärfe vun den zwee kommen. An dann ass et hier so dat äh, d'Warden an sech erëm. Awer virum Staatschef kommen d'Dammen. Dat voilà. huet och seng Bedeitung an dem Sënn. Lo kommen se, dat ass d'Grande-Duchesse an d'Grande-Duchesse héritière, déi och dann elo Plaz hëllen op der Tribün, äh, wann se bis ukomm sinn. Et ass och nach net ëmmer esou, datt d'Fra vum Staatschef mat op der Tribün an sech sëtzt. Ech mengen, et ass eng relativ nei Traditioun, déi mer agefouert hunn, datt d'Grande-Duchesse an d'Grande-Duchesse héritière och dobäi sinn. Do gëtt jidderee begréisst an duerno ginn se erop op d'Tribün an da kënnt de Grand-Duc. an de Grand-Duc héritier. Madame, Dir Dammen an Dir Hären, fir d'Arrivée vum Grand-Duc Henri a vum Grand-Duc héritier Guillaume ginn d'Truppen an de Présenté armes gesat. De Grand-Duc an de Grand-Duc héritier ginn vum Chef d'état-major vun der Arméi begréisst. Nom Rapport vum Kommandant inspizéiert de Grand-Duc d'Truppen a salutéiert déi respektiv Fändelen.

Sou eng Parad ass net einfach, do stoen an déi eenzel Mouvementer maachen, mee och eng physesch schonn Erausfuerderung. Dir musst déi Saachen do trainéieren, dofir musst der kënnen roueg stoen, dat ass net ëmmer ganz einfach an da musst der och kënnen op Uerder e proppere Mouvement maachen. Fir datt dat gutt ausgesäit, muss jiddereen zesummen ufänken an zesummen ophalen. Voilà, do kënnt de Grand-Duc an de Grand-Duc héritier. Enger schéiner Kaross do. Ech weess awer lo net, wat dat do fir eng ass, Här Nilles. Ech och net.

Eng Weis déi mer natierlech iwwert déi Virowend an Nationalfeierdag. Vill héieren un och schonn de Moien an der Philharmonie natierlech de Phil Hellmuth hei als Begréissung vum Staatschef an dem Iev Groussherzog. Voilà. Lo geet de Colonel Kalmes d'Trupp mellen an duerno huelen se dann gemeinsam d'Front of. Wat mellt en dann do? E mellt d'Trupp prett fir d'Inspektioun.

Uniformen haut, ja. De Fan gëtt gegréisst an da geet et weider. Wéi gesitt och de Generol geet riets vum Grand-Duc. Wann iergendwelch Remarquen ze maache wieren, kann de Grand-Duc just de Kapp dréien an dann déi néideg Froe stellen un de Chef vun der Arméi. Kënnt dat alt vir? Dat ass alt mol, an der Vergaangenheet ass dat alt mol virkomm. De Grand-Duc Henri, dee Dee kuckt am Programm ze bleiwen an e freet weider näischt, wéi et eis bis elo mol schéngt. Bis elo schéngt en zefridden ze sinn. do de Plotter vun der Armee an der Heidi vun der Police. Ja. Mam Fändel. Do gëtt saluéiert. D'Fändel huet eng besonnesch Bedeitung, kann ee soen. A fréieren Zäiten hunn d'Truppe sech ronderëm de Fändel versammelt. Dat war d'Zeechen fir de Rassemblement, wou se sech ronderëm hu misse stellen. Fir déi nächst Aktioun ze ënnerhuelen. Haut huet de Fändel virun allem e Symbolcharakter. D'Trupp gëtt ofgemellt an de Grand-Duc geet elo d'Autoritéite saluéieren an da geet en op d'Tribün. Här Chef geet elo grad bei eis laanscht, mam néidege Seriö natierlech an och genee. Am Schratt, och dat weess natierlech e gudde Militär, wéi e sech de Schratt unzepassen huet. Ma jo, dat ass eng Saach vun Übung an da geet dat. Op den Tribünen déi eenzel Autoritéiten, natierlech Ambassadeuren. Représentanten vun den Gremien. Hei gesinn mer d'Etat-Major, d'Police, Arméi. An als éischte Ministeren an der éischter Rei mat derbäi natierlech d'Staatsministerin Etienne Schneider als Verdeedegungsminister. Da komme mer elo zum der zweeter Phas vun der Parad. Do erweist dann déi zwee Corpse vun der Police a vun der Arméi dem Grand-Duc hir Referenz, andeem se Triple Vive ruffen. Dat brauch een nach e bëssen.

Altesse Royale, Dir Dammen an Dir Hären, de Colonel Yves Calmes adresséiert sech elo un d'Truppen an invitéiert si op den Triple Vive. Direkt duerno spillt d'Militärmusik de Wilhelmus an d'Heemecht. Altesse Royale, Mesdames et Messieurs.

Hei matzemaachen? Gëtt een do designéiert, oder? D'Zaldoten, déi ginn designéiert. Dat sinn déi Leit, déi eigentlech do uewen um Härebierg sinn. A vill vun deenen Zaldote kommen aus, elo aus Missiounen zréck a sinn dann disponibel, fir hei un der Parad deelzehuelen. Kommt de Mikro. Fir eng kurz, eng kurz Usproch. Offizéier, Ënneroffizéier, Kaprääl, Zaldote vun der Arméi, Cadres supérieurs, Inspekteren, Brigadien, Stagiaire vun der Police, mir sinn haut hei ugetrueden, fir a Präsenz vun onser Chamber, vun onser Regierung, vu Lëtzebuerger an auslänneschen Autoritéiten, A virun onsem Matbierger, onsem Grand-Duc an der groussherzoglecher Famill ons Reverenz ze erweisen. Membere vun der Arméi a vun der Police, ech bieden Iech elo mat mir anzestëmmen op en dräifache Vive. Lo gëtt de Mikro ewechgeholl an da geet et lass. Ganz feierlechen Ganz feierlech. An dëser.

Aner Parade am Ausland gëtt eng Spécificité luxembourgeoise, géing ech soen. Et héiert, wéi ee ka soen, zu eiser Identitéit. Et si vill Diskussiounen den Ament am gaangen, oder nom Referendum, wat zu Identitéite gehéiert. Dat hei ass sécher spezifesch fir dann d'Lëtzebuerger Versioun vun engem Militärdefilé, deen a sech awer och am Ausland grosso modo esou ofleeft wéi hei, ebe mat verschiddenen Touchen, déi eiser sinn. Jo, eis spezifesch Touche ass, datt mir eigentlech en stateschen Deel hunn an en éischter dono en Defilé. Oft am Ausland hutt der just en Defilé an eigentlech net esou e stateschen Deel, wéi mir et hei gesinn. A mir lauschteren d'Heemecht.

Dat si Saachen, déi plangt een net, Här Nilles. Ob Leit klappen oder net, hunn bis ewell zweemol héieren natierlech, wéi d'Grande-Duchesse koum a wéi de Staatschef dono koum. An eben elo no der Heemecht och do Momenter, wou d'Leit wëlle weisen, datt se present sinn, datt se matmaachen op bei der Parad, esou wäit se kënnen natierlech, hannert de Barrièren. D'Cheffe vun Detachementer bleiwen do. Dat si fir d'Arméi de Kapitän Kim Kirsch an dat ass fir d'Police.

Elo si mer mam Statische gedoen, Här Nilles. Jo, dann net grad, well elo kënnt nach e schwéiere Mouvement, dat heescht den à gauche gauche, wéi mir dat nennen, fir lénks eropzegoen, déi nei Avenue. Dat ass e Mouvement, deen ëmmer delikat ass, dee ganz séier ka schif goen, well Der säiteverkéiert eropgeet. Dat heescht, déi Kleng gi vir an déi Grouss, déi ginn hannen. Sinn d'Leit och schonns opgestallt ginn? Jo, déi sinn esou opgestallt ginn. Dofir huet jidderee seng Plaz, weess och, wou e steet. Esou vill vun Arm héieren, wat fir eng Arm hunn d'Zaldoten do? Dat ass en individuellt Gewier, dat ass eng Steierwaff am Kaliber 5,56, eng hallefautomatesch Waff. D'Police, déi huet eng Maschinnepistoul, MP 5. Ech froe lo net, ob dat gelueden ass oder net. Ech denken, d'Chargeuren sinn eraus. Ah, d'Chargeuren si schonn drop an se missten net geluede sinn. Et ass och net esou, datt am Land, dat muss ee soen, haut keng Sécherheet garantéiert wier, well all Mënsch fir déi Parad hei mobiliséiert ass. Et ass ganz vill nach ronderëm, Engagement och natierlech vun der Police fir d'Sécherheet ze suergen an natierlech och de Verkéier ze regelen. Also et ass net, datt alles brooch géif leien. wéi gesot, während dëser Stonn. Nee, ech mengen net, datt dat de Fall ass. Elo kucke mer den Depart. Deen huet geklappt. Gesäit een dat mam éischten Abléck? Direkt gesi mer dat. Dach vläit eng Kéier Commentaire zu de Fändelen, déi do defiléieren. D'adr huet déi al Bataillounsfändele vun der Lëtzebuerger Arméi, Batailloner, déi ofgeschaf goufen no 67 oder och scho virdrun, an dann hutt och nach d'Fändele vun den Anciens Combattants an Unitéiten, wou Lëtzebuerger gekämpft hunn am Zweete Weltkrich, Brigade Piron bei den oder bei de Forces françaises. Tromm dann och déi den Rhythmus an sech genau. virgëtt. Du därf kegem e Fehler iwwer ënnerlafen. Ne? Dee spillt an déi déi ginn. Ja, muss er lauschteren an Tromm geet op de lénke Fouss, wéi mer soen. Während d'Truppe lo sech erop deplacéieren, spillt d'Militär Musek nach e Stéck. Do uewe gëtt dann, wat net direkt an der Kamera ze gesinn gëtt, den Dispositif reartikuléiert a fir Defibrillage en place gesat.

Héiert der dee méi dacks do uewen, oder? Ah, ech mengen, dat ass bal e Klassiker. Dat sinn ëmmer ganz stëmmeg, motivant Stécker. Da kann een net aschlofen. Jo.

Ass do alles riit gaangen? Dat ass plus ou moins riit gaangen, jo. An dat do gëtt awer och nach virdrun.